Bel pawhin thimah chuan min kian san a, kan bula mite pawhin min kian san hun a awm dawn tih hriain mahni kut ke a ding thei, mahni in to tel thei kan nia pawimawh hle. Mahni kan nihna khawvelah hian tute emaw an tum nau vangte, tute emaw ke phah hiat a mahni nihna hlauh thak khawp a, nun der leh ze nghet loh neih palh a hlawm thin. Hlawhchhamna hlutna man pha tur khawpa hlawhtling zo lo fo thinte hlawhtlinna hi a nghet a, belh tlak a ni fo. Kan nitin nun hman dan chu a tha emaw, tha lo emaw, nun hlui an chang zel a, kan nun hlui thenkhat te chu hriat reng duh lo mah ila theihnghilh thei loh erawh a awm thin. Kan duh vang reng pawh ni lovin thenkhat chu tute emaw avanga hriatnawn tir fo kan ni bawk ang. Hringnunah hian mahni hneh hi hnehna ropui ber ni awm e. Mahni tha kan intih fo thin avang hian midang that tawk lohna leh chak lohna hmuh kan awlsam hle. Miten an nun tha lo vangin engang nun thar nge an neih kan hriatpui der a si lo. A nuam leh awlsama hlawhtlinna a sang ngai lo va, awmchhun pawh a ruhrel a nghet ngai lo. Harsatna leh hruhawmna tam tak atanga chhuak hlawhtlinna chu a nghet a, chhen fak awm a ni fo. Kan bei dawn fo na chhan tam tak chu kawng a awm lo, ka thei lo, ka tih mi a ni lo tih te a ni fo. Hringnunah hian kawng sial sa a awm loh pawhin kawng thar sial tu kan ni thei a sin. Pathian hi Pathian a nihna anga zahna kan lantir a, kan biak leh chawimawi hi a tawk mai a, maksak tak leh uchuak taka chawimawi tum hi a tul ber kher lo. Tawngtaina hi rinna atanga chhuak a nih loh chuan thu mai a ni anga rah a chhuah ngai lovang. Mi pakhat i tanpui avang khan khawvel i ti danglam kher lovang. Nimahsela, mi pakhat khawvel erawh i ti danglam thei a ni. Thiamna leh hriatna, hausakna leh thil tih theihna te hi mite chhawr phak, midang nun ti danglam thei a nih si loh chuan awmze nei lo leh hlawhchham a ni mai. mi ten an chhawr phak, mi ban phak nun neih hi nun hlawh tling chu a ni. Kawng dik zawh tur pawhin kawng dik hriat a ngai a, kawng dik hriat lo avanga zawh a ngai a nih pawhin a hriat e zawh chu tlawmna ni lovin finna a ni zawk a ni. Mahni zawmna humhim thei lo khawpa nun inthlah dah leh pawh loh nih hi thil tha lo leh pawi tak a ni a. Dikna pawh nun chhuahpui thei lo khawpa dawihzep te chu mi awm an ni hek lo. I hlimna kha midang tan malsawmna a ni thei a. I nui mawi tak leh ri mawi tak kha tui maw tan damna a ni thei bawk. Midang tan tal pawh hlim hmel put hi hlima thuruk chu a ni. Ngawih hi fin nan ti a, mifing ngawi reng nih ai chuan mifing tawngna chang hria nih a hlu zawk ngei ang. Inkhawm taima hnathawh tum si lo ni ai chuan mahni hna kal tlanga Pathian chawimawi thinte nun chu a awm zawk ngei ang. Ni tura kan duh ni thei der si lo a ni dah lawng maw tiin beiseina nen hun kan hmang a. Kan mita kan hmuh, kan awh ngawih ngawih, kan neih theih si loh, kan en liam mai a ngaihchang a awm fo thin. Hringnun hi fair tawk lo. Engvang nge keimah chauh, keimah chungah chauh tia lungawi si lo thinrim ṭuau a lungawi luih ngai nun te, hmangaih phu ngawih ngawih hmangaih rem si lo hmangaih phu tawk lova kan ngaih hmangaih ngai tlat mai te a tak emaw kan tih a lem lo ni tlat mai te hi Hringnun hian paldaih har a ti fo ṭhin a, nam nul luih a ngaihchang a awm fo. Fakna ṭhenkhat hi chu indeuhsawhna leh indiriamna, intialna mai a ni thei. Duhthlanna siam hi thil harsa ni lo va, duhthlanna dik siam erawh awlsam lo hle thung. Kan chakna leh theihna, thiamna leh finna, hriatna leh huaisenna te hi a chhawrtu an awm si loh chuan thul mawnga ro dah tawl ang lek a ni dawn a ni. Mamawh nei lo chu mitthi an ni a, mamawh hre lo chu mi a an ni. Khawvelah hian ho mai mai hi a awm reng reng lo. Engkim mai hi. An hunah leh hmunah chuan an mawiin an tha em em vek a ni. I dam laiin pangpar mawi tak tak te chu i thliak a, engtik nge ah emaw chuan chutiang pangpar te chu i tan thlahin a awm ang a, i tisa nunna nei tawh lo chu an la mawi ve thung dawn a ni.